CBN a rak zotu nan dihlak tein nang kut kan in tlai hna. Kum thong hnih le kum kul le kum thum March kul le khat zanlei sumlam pali tiang thong kan hlet khawhmi kan rak chim lai. Kale Falam kar ah SAC ralkap cu bomb hman in kahdoh an ton caah sawmthum leng an thi. Sagaing ramṭhen, Kale in Laitlanglei ah a kalmi sac ralkap motor cu Kale Falam lampi ah voi tampi bom puahhnawh in doh an ton caah sac ralkap sawmthum leng an thi tiah theih a si. Thirkham motor pahnih tal in thirphortu motor sawmthum leng le minung thazaang zakhat leng he Rallam a sialtu sac ralkap hna cu March ni sarih le ni kwa ah Kalaymyo in Laitlang lei ah an i thawh. sac ralkap hna cu Falam khuachung an luh hlan lampi ah Chin tualchung hriamtlai phufen hna nih voi tampi bom puahhnawh in an doh hna pinah kaphnih kar kahdohnak ruangah sac ralkap lei a tlawmbik sawmthum hrawng cu an thi tiah CNDF party commander Lian No nih a chim. Falam peng an luh hlanah hriamtlai phu li fonh le sac ralkap kar taingian le valung kar ah kahdohnak a chuak. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap paruk an thi. Valung in Thinshu sakhan kar ah nithum chung pehtlai in kan doh hna caah mengret lawng aa hlatnak in cuka ahcun zan thum an riak. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap sawmthum hrawng an thi tiah a chim. Kalayin mawtaw lampi he Chinram lei aa thawhmi sac ralkap hna cu Kale Falam kar ah CNA, CNDF, CDM-Siyin, MEDF, KKG Kale le PDF Zoland hna nih an kahdoh hna. SAC ralkap hna cu Falam an luh hlan tiang lampi ah pehtlai in CNA he ṭangṭi in kan doh hna. Bom zong kan puah hnawh hna. Minung zeizat an thi hi fiang tein cun kan chim kho rih lo, tiah CNDF Brigade Commander Lian No nih a chim. Falam le Kalaymyo kar hi meng sawmriat hrawng aa hlat. Cuhlan ahcun sac ralkap nih rallam an sial tikah Kalay-Falam kar hi ninga hrawng an rau tawn nain tutan hi lampi ah kahdoh an ton lengmang caah zerhni hrawng an rau. sac ralkap hna cu March nalei kua ah Falam khuachung an lut kho tiah theih a si. Rallam a sialtu sac ralkap hna hi Falam khuachung an phanh khawh cang caah Hakha lei ah an lan kho tiah zumh a si. sac nih nawlngaihnak a lak hnu Chin ramkulh ah inn thongkhat le inn zili le inn sawmret le inn nga an khangh. sac nih hramhram uknak a lak hnu in kum thong hnih le kum kul le kum thum February ni kul le ni riat tiang Chin ramkulh ah Inn thongkhat le inn zili le inn sawmlet le inn nga khanghpiak an tong tiah Data for Myanmar nih March nalei kua ah cathanh a chuah. Data for Myanmar nih a langhter ning ah kum thong ni le kum kul le kum khat February ni khat in kum thong ni le kum kul le kum thum February kul le riat tiang kum hnih luan chungah sakain ramṭhen ah thong sawmli le thong sarih le zasarih le sawmsarih le pariat magway ramṭhen ah thongkua le hleikua chin ramkulh ah inn thongkhat le inn zali le inn sawmriat le inn nga le hmundang ramkulh le ramṭhen ah inn thonghnih le za le sawmsarih le pasarih hrawhpiak an tong tiah an thanhmi ahcun an langhter. Chin ramkulh ah inn thongkhat le inn zili le inn sawmlet le inn ngak khanghpiak an tongmi chungah Thantlang peng ah hin a tam bik khanghpiak an tong i inn thongkhat le inn zani le inn sawmkua le inn kua a kaang. Falam peng ah inn za le inn riat, Hakha peng ah inn sawmthum le inn nga, Tedim peng ah inn hleithum, Kanpalet peng ah inn hleithum, Mindat peng ah inn hra le Matupi peng ah inn sari tiin khanghpiak an tong. Chin ramkulh ah a cangmi kahdohnak le buaibainak ruangah India, Mizoram ramkulh ah ralzam dirhmun in aa dormi Chinmi thong-sawm nga hrawng an um tiah theih a si. Magway ah electric zung in director le a nupi sac ralkap nih an kah hna. Magway ramṭhen, Magway electric zung in nan CDM director le a nupi cu sac ralkap nih a ruang um loin an kaa hna caah director an nupi cu a ke ah hliamhma a pu tiah sac ralkap chungin theih a si. March na hleikua zan sumlam pariat ah electric zung in director le a nupi cu zung rian kong he pehtlai in khual an tlong i magwe chekkeih An phan lioah sac ralkap nih mawṭaw cu an dirter i chekhlatnak an tuah hnu an kallei ah an kah hna tiah theih a si. Electric zung in director a nupi cu a ke ah meithal kuan nih a khen caah hliamhma a pu. Chekhlatnak an tuah khawh hna hnu ah meithal in an kah hna hi a si. A hnu ah sac ralkap nih director pa a si an theih tikah PDF nih an kahmi hna a si tiin minister zung ah an lih le hrokhrol in report an pek tiah Magway ramthen SAC ralkap chung lila sin in thongthai a si. Magway khuachung chekke ngaktu SAC ralkap hna cu zan a zu an ri i tualchung mi hna cu a ruang um lo in an ka hna pin ah tlaikhinak an tuah tawn tiah theih a si. Ministry of Transport and Communication zungchung bompuannak ah minung pali hliamhma an pu. Mandalay ramthen, Mandalay khua ah March ni kul zing sumlam leikhat le minute panga hrawng ah Mandalay ramthen Ministry of Transport and Communication zungchung ah kutse bom in doh an ton caah Deputy Chief Tal in zung riantuantu pali hliamhma an pu tiah theih a si. Zungchung in kutse bawm in an cheh ruangah The Beauty Chief cu a ke ah hliamhma a pu. Hliamhma pumi hna hi an nunnak caah thinphang awk a um lo tiah zung he aa naihniammi pakhat nih a chim. Bawm a puanak hmun hi Mandalay ramṭhen, China Yintan Sam peng, Aung Nan Yeta sang, 8-3 lam

A dang zung rianṭuantu pahnih cu an hnakhaw, an phei le an lu ah hliamhma an pu tiah zung he naihniam in a ummi hna sinin theih a si. Mandalay ah a luancia March na hleili lio zongah Amrapura peng Tangtaman in pawng ummi SAC ralkap hlathlainak zung luhnak kutka zong kutche bom in AST MDY nih an rak puah bal cang hna tiah theih a si. Kyauthu peng ah sac ralkap pathum an zaam, PDF nih pahnih an tlaih hna. Magway ramṭhen, Saw peng, Kyauthu hmun ram ummi sac ralkap pathum an zaam i pahnih kan tlaih hna, tiah Saw peng PDF in ṭuanvo ngeitu nih a chim. sac ralkap pathum an zaam i pahnih cu kan tlaih khawh hna. Ralkap pakhat zong a zaam ti an theih caah an kawl i an tha tein kan thei tiah a chimchap. March ni kul sanlei ah Chaoṭhu hrambunh turisik ei miakpi phu in sac ralkap nih hriamngan in voi tam tuk an kah. Hriamhme zong an kah pinah Kanci khua ah ralkap a zammi hna zong an kawl hna tiah tualchungmi hna sinin theih a si. SAC ralkap nih hriamngan in an kah tuk caah hriamngan an kahnak hmun he naihniam in a ummi Myopo khua ah hriamngan kuan a tla i inn nga a ciam tiah theih a si. sac ralkap nih hriamngan an kaar ruangah ai hliammi an um lo tiah theih a si ko nain Yaw Alintan nih an langhter ning ah inn nga a kaang i ngakchia pakhat tal in tualchungmi pathum hliamhma an pu tiah an langhter. Myopo khua tal in Yinge, Ganji, Pin le Chantaw, Dothlat le Yisi khuami hna cu ralhrial in an himnak hmun ah an zaam tiah theih a si. Shankarani ramri ninga chung kahdohnak ah as a ralkap sawmriat le pariat leng an thi, paruk tlaih an tong. Shan ramkulh thlanglei le Karani ramkulh ah rallam a sialmi sac ralkap caan karlak battalion commander ṭuanmi Deputy Colonel Lilin Ṭhun Tal in ralkap sawmrit le pariat leng an thi i pahra leng hliamhma an pu. Ralkap paruk zong an meithal he an up tiah NUG rungvennak zung nih an langhter. March ni riat lioah Shan ramkulh thlanglei le Kareni ramkulh chungah rallam hmun li in a sialmi sac ralkap pawl cu KA, KNDF, PDF hna nih an rak kah hna caah sac ralkap sawmriat le pariat leng an thi tiah theih a si. Kahdohnak cu March ni riat in hleihnih tiang a chuak i caan karlak battalion commander ṭuanmi Deputy Colonel Lilin Chun tal in ralkap sawmriat le pariat leng an thi i pahra leng hliamhma an pu. Cupinah ralkap paruk nih an meithal he an i ap tiah theih a si. KNDF tangṭi phu hna nih MA3 zun thum, MA1 zun hnih, RPG zun hnih, 60mm zun thum, Nga Ci-min-seh meithal zun khat, zenkuan tampi le tangka jet sing ah an chuh rih hna tiah theih a si.

pakul an thi i jet fighter le helicopter zong in an ka hna tiah NUG rungvennak zung nih an langhter. March nalaini ah Pinlung peng Phonggi sheng in pakhat ah umhmun a khuarmi SAC cu sniper in ka an ton caah